Minkejja illi ħafna nies jaħsbu illi fi żmien il-Kavallieri, fis-seklu sbatax, il-ħajja kienet qisha xi ħolma ta' rikkezzi u raffinar, minn dan kollu mhu xejn. Iż-żmien hu aħrax, u aħrax sew. Il-ġlied u l-qtil hu komuni, tant illi ġie rreġistrat reat simili minn tal-inqas wieħed fil-ġimgħa. Fl-1636 seħħ qtil illi wassal għal konflitt u diżgwid bejn il-poter tat-tliet awtoritajiet tal-pajjiż, il-Gran Mastru, l-Isqof u l-Inkwiżitur. Dan hu ż-żmien fejn hawn Malta hawn ħafna traċiet bejn Sqallija u Malta għal ħafna bżonnijiet bħal qamħ, żejt u inbid illi kienu jiġu minn hemm. Għalhekk issib għal ġmielu ta' Sqallin f'Malta.
Biż-żejt jiena nġibha u Malta nista' nimla kull buqar li hawn f'kull dar biex joqogħdu jxapphu l-ħobż fil-benna ta' Sqallija, ħabib tiegħi Charlie. U naħseb inti mhux biż-żejt biss ixxappapom lill-Maltin skarlatta. Eh, hawnhekk ma ngħid xejn jiena. F'dal-pajjiż li jismu Birgu hawn li trid u kif trid. Issib kollox. U anka eks milli jidher skarlatta.
Int, ċardi, mhux sattija xejn? Mhux diġà ħsibta li inti?
Mur kul xi ħaġa. Il-Mulej jiżik ħajr qalb tajba. Il-Bambin bagħtek. Għax għandi tifel wieħed imma jaħasra bla dawl, ma jista' jagħmel xejn. U jien issa ma nistax imur innaddaf lin-nies iktar Kull imkien joġani. Imnalla li tgħaddi minn hawn ta' spiss u kull darba ttini xi ħaġa u sinjur. Il-Mulej jibqa' jafulek.
Saħħa.
Il-bambin jibqa' jafulkom għal dejjem. Saħħa u slim. U kemm intom minn tagħna.
Il-lejl ta' Novembru 1636, żewġ sqallin iltaqgħu flimkien. Francesco Scarlatta, negozjant sqalli, iltaqa' ma' Nicolo Ciardi, sqalli ieħor. Wara li xorbu xi ħaġa flimkien, Scarlatta ddeċieda li jgħid lil dan il-ħabib ġdid tiegħu imur jiekol miegħu fid-dar tiegħu.
Int sqalli ta' Vera, tiġi tistiedinni hawnhekk ġewwa darek bilkemm tafni. Il-Vera nafulek, u mbagħad wara l-ikla tajba li offrejtli. Xejn ħabib.
Wara kollox int kompatrijott, sqalli bħali. Jiena u int qisna ħwa. Kif nista' ma ngħinekx? U wara kollox int kaptan ta' ġifen u jien negozjant bejn Malta u Sqallija. Nistgħu naħdmu flimkien, le? Anzi, illejla int torqod f'kamarti u jien noqgħod fil-kamra li għandi lesta għal parentela jew ħbieb li jiġu minn Sqallija. Le ta, le, dan wisq, ma tarax? Aħna ta' demm Sqalli, għandna nkunu magħqudin.
Inti taf.

imma kien delitt li wassal għal konflitt diplomatiku bejn it-tliet poteri tal-pajjiż.
Bdejt ngħajjat u tlaqt niġri. X'kellu?
X'ridtni nara? Ma rajtx x'kellu fuqu. U dan jonqosni issa jien? Ara jien m'għandix naqsam. Jien bdejt nibża' u ġejt insibkom biex ngħidilkom bih, xejn iktar. Iktar jien ukoll. Imissni ma tkellimt xejn. Aħna mhux għalhekk qed ngħidulek. Biex forsi nkunu nafu x'jismu u fejn joqgħod. Minn daqshekk għaraftu. Dak Sqalli jkun hawn ta' spiss u vera raġel tajjeb. Miegħu jkollu raġel ieħor, Sqalli wkoll. U jidhru ħbieb sew.
Imma tafhom sew? U rajthom hawn, hux? U mbagħad aktar tard meta mxejt warajhom, rajthom deħlin ġo bieb, fit-triq t'hemm wara. L-iżbirri mill-ewwel bdew bit-tfittxija tagħhom u jistaqsu 'l hemm u jistaqsu 'l hawn biex jaraw fejn jistgħu jsibu lil Ċardi. U saru jafu illi kien ħaġa waħda ma' ċertu Trimaki. Ċardi sema' li l-iżbirri qegħdin ifittxuh u ried jara x'jagħmel.
Imma kif waslu biex jissuspettaw fija? Ikolli nstaħba u ġewwa lissa. Issa naraw x'jiġri. Skont id-dokument tal-każ jidher illi li wara sar id-delitt, Ricciardi ħarab u ġie għall-kenn f'din il-knisja tal-Madonna ta' Damasku. Bosta knejjes kienu joffru dik li tissejjaħ l-immunità ekkleżjastika, jiġifieri li sakemm persuna li tkun wettqet reat tkun qiegħda tistkenn fil-knisja, din ma setgħetx tiġi arrestata. Dan hu l-fatt li qajjem kontroversja sħiħa u tilwima kbira dwar il-każ. U hekk beda l-argument bejn it-tliet awtoritajiet. L-isbirri jħassbu fi pjan għaqli, kif għandhom joħorġu lil Ciardi mill-knisja, mingħajr ebda inkwiet. Anzi, iġagħluh joħroġ minn jeddu. Bagħtulu ittra li suppost ġejja mingħand Trimachi bi pjan biex joħroġ mill-Knisja u jaħarbu lejn Sqallija.
Nicolo Ciardi, F'isem il-Kastellanija inti tinsab taħt arrest, akkużat bil-qtil tal-merkant Francesco Scarlatta.
Jiddispjaċini ngħidlek din mhix għajr sfida lejn l-awtorità tal-Knisja f'dawn il-gżejjer. L-imputat Ciardi ma ħalliex il-post immuni ta' min jeddu, min rajh ġie mqarraq. Għerq doppju. Għerq fuq Ciardi u għerq fuq l-awtorità tal-Knisja li hija jien, jien! Ma taħsibx li qed tesaġera, Eċċellenza. Hm? Għerq? U għaliex qerq? Manipulazzjoni għall-ġid tal-ġustizzja? U mela qerq? Ma tridx tgħidli, Eċċellenza Tiegħek, inti ma kontx taf din nasba? L-iżbirri tiegħek jissugraw u wettqu dan il-pjan mingħajr il-konsens tiegħek?
Taħseb li ma nafx dwar dik l-ittra li inti ktibt lil Kardinal Barberini fej fiha informajtu li jiena kont qiegħed nimmanuvra biex int tispiċċa mill-kariga ta' isqof? Eh? Se azzjoni skont id-dritt tal-awtorità tal-Knisja. U ħa ngħidlek bil-quddiem, ħa noħroġ digriet fejn Ċardi jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni ekkleżjastika u intitolat għall-ażil u nipprojbixxi li jiġi ttorturat.
Il-biċċa ma waffqitx hemm. Anzi, is-sitwazzjoni kompliet teskala. L-Isqof Balaguer wettaq dak li kien qal u naturalment il-Gran Mastru Laskaris talbu jirtira d-digriet. Imma l-Isqof kompla żied billi qal. U qed inwissi lil kulħadd, min jikser l-ordnijiet tiegħi se jiffaċċja kastigi ibsin. Il-kobba kompliet titħabbel. Il-Gran Mastru appella l-Inkwiżitur Gygi, filwaqt li l-Isqof kiteb direttament il-Kongregazzjoni Rumana tal-Immunità Ekkleżjastika u xela lill-Ordni ta' San Ġwann bi ksur tal-awtorità reliġjuża u bi sfida lejn il-privileġġi tal-Knisja. Jeħtieġli noqgħod attent f'din il-biċċa. Il-Gran Mastru talabni l-għajnuna tiegħu. Mill-banda l-oħra, il-Kongregazzjoni Rumana għall-Immunità Ekkleżjastika tridni nappoġġja lill-Isqof. Beda jaħseb li ma jżomm mal-ebda naħa fuq din il-biċċa, imma xorta jibqa' juri li qed jagħmilha ta' medjatur biex isewwi d-diżgwid li kien hemm.
Naħseb li hekk se nagħmel. Minkejja l-appelli tal-Inkwiżitur Fabio Chigi u t-tentattivi kollha tiegħu biex jagħmilha ta' medjatur bejn il-Gran Mastru Lascaris u l-Isqof Belaguer, il-kwistjoni bqgħet għaddejja tant li kompliet teskala. Ciardi spiċċa jittieħed minn ħabs għall-ieħor u għamel żmien fil-ħabs ta' kull awtorità. Fl-aħħar, wara ħafna aktar piki, sar appell lill-Knisja f'Palermo, illi qajjem kontroversja kbira, fl-24 ta' Frar tal-1639, aktar minn sentejn wara l-omiċidju. Għandi l-obbligu li ninforma l-partijiet konċernati, il-Venerabbli Eċċellenzi tagħkom, illi, b'ordni tal-Kardinal Barberini skont digriet maħruġ minn Ruma, L-imputat inkwistjoni għandu jgħaddi taħt il-kustodja tal-Gran Mastru u jitressaq quddiem it-Tribunal. Jiena infurmat ukoll illi l-istess imputat ma jistax jingħata ebda piena tal-mewt jew isofri xi tortura, bħal ngħidu aħna, il-qtugħ ta' xi partijiet minn ġismu. Imma stenna.
Il-kompliċi ta' Ciardi, Trimachi, x'kien sar minnu?
Gianbiagio Trimachi! Jien għadni kemm ġejt meħlus b'digrit tal-Gran Mastru! Gianbiagio Trimachi inti tinsab taħt arrest b'suspett ta' kompliċità ma' Nicolo Ciardi fil-qtil tal-merkant Scarlatta. Żball.
Jien m'għandi x'naqsam. Dak jaraħ it-tribunal. Ejja, telkom jien m'għandi x'naqsam. Trimachi rnexxielu jaħrab miċ-ċella tiegħu f'Forti Sant'Iermu fejn kien qiegħed jinżamm. U naturalment fittex l-immunità ekkleżjastika billi staħba fil-knisja ta' San Duminku f'Valletta. Lascaris talab li l-KG jintervjeni, imma din id-darba l-Inkwiżitur ħasel idejh u qal li l-ordni tiegħu kienet tapplika għal dan tal-aħħar. Madanakollu, Trimacy spiċċa estradit lejn Sqallija fejn kompla ħajtu fl-inkwiet. Kif rajna, każ ta' qtil kien wassal qal argument jaħraq bejn it-tliet setgħat tal-pajjiż dwar drittijiet u mhux drittijiet. U għalkemm iż-żewġ qattiela xorta spiċċaw qishom illiberati, imma kienu waħda mir-raġunijiet illi tbiddlet il-liġi tal-pajjiż għaliex il-Knisja tilfet id-dritt illi tipproteġi kwalunkwe bniedem kriminal illi jidħol jistkenn fil-propjetà tagħha. Bis-saħħa ta' dan il-każ, fl-1761, tnaqqsu l-knejjes li joffru l-immunità, filwaqt li din ġiet abolita għal kollox mill-Ingliżi fl-1828, u qatt ma tista' ssib gaude immunità ecclesia, imma ssib biss non gaude immunità ecclesia.